Dyma ni'n ôl todet a poster yr wyddor oriel odl, a tro hyn yn mynd i'n reit lawr y gweilod i weld os allwn ni wneud yr un yma, yr wy. Reit te, ni ddechrau wneud yr un yma, mae eisiau ni wneud cwpan ar gyfer yr wy gynta, felly mae eisiau ni gael dwy linell crwm yn dylawr, mae eisiau ni wneud y goes, Fe allwch chi fynd ar draws wedyn sy'ch chi moyn. A wedyn mae eisiau rhyw fath o stand ar ei gyfer e. Troi rhyw gylch bach rhwng fyna. Lawr ychydig bach o ddwy ochr, mae'n eich bach fel cwpan fel tlws byddwch chi'n cael ar y fyned. Fe dy sy'n rhaid fod yn berffaith. A wedyn, mae eisiau ni ddod o hwn lawr ychydig bach cyn mynd nôl lan yr ochr arall. Okay? So dyna'n cwpan ni. Ni ddim yn mynd i weld ochr arall y gopa nawr os mae yr oi yn y ffordd. Felly gael yr oi, i ni'n mynd i ddod lan ychydig y ddau ochr. Wedyn mae eisiau ni wneud crac yr oi yn dod lawr ychydig bach cyn mynd nôl lan yr ochr arall. Okay, a i wneud e i edrych fel se'r oi yn cario ymlaen ffordd arall. lan ychydig bach cyn dod nôl lawr eto, oce? Okay? Fel bod yr wy yn dangos. Mae eisiau ni gael rhyw hanner celch bach mewn fyna. A os chi eisiau rhoi bach o felyn yr wy mewn, felly chi rhoi o fyna. Oce? Okay? So dyna'r wy i hunan. I gael y top wedyn, eisiau ni gael e fel sy'n edrych os yw'n mynd i ffitio ar y top. Yr un peth to, cracian do lawr ychydig cyn mynd nôl lan ar y pen arall. A wedyn yr un peth fan hyn yn y gwrthwyneb, so mae'n mynd lan ychydig ar y top cyn do lawr yr ochr arall. A unwaith eto, rhyw hanner cylch bach fyna fel bod yr wy uh, gwyn i'w weld. Os chi eisiau chwynegu bach o felen mewn hefyd, mae croeso i chi. Okay. Ar gyfer y geiriau, uh, gair, sori, llythyren, dwi'n mynd i fynd â chydig bach o ongl. Mae'r u yn gallu ffitio ar y chwith. Mae'r triongl bach yn dod lawr. A wedyn gallwch chi ffitio'ch y chi Mewn fan hyn. A trial o'r top a wedyn llinell yn dod ar draws. Oce, okay, a cofiwch stopio'ch llinell o dan y llall. Oce, okay, fe bod yn edrych fel yr wy. Os chi moyn rhoi rhyw fath o waelod iddo fe, croeso chi roi rhyw linell bach fan hyn. Lle rai yw gysgod bach yna sy'ch ymlaen. A'r un peth fan hyn. A pan ewch chi wedyn i liwio hwn, yn amlwg mae'r wynan yn gorfod bod yn rhyw liw penodol, ond o ran y cwpan, croeso chi ddefnyddio pa bynnag liw i chi'n wain. Os ydych chi eisiau ychwanegu rhyw um, lwy mewn yna, Chi gael llwy, gallwch chi ychwanegu tost yn y cefn sy'ch chi moyn, gallwch chi roi mwy o beth byddwch chi'n cael ei frecwast, gallwch chi roi diod oren bach ar yr ochr chwyth falle, um, a sy'n byd y stopo chi ar brofi, trial ysgrifennu diod oren yn y cwpan, ysgrifennu tost yn y tost ac yn y blaen. Okay? Gweld beth ych chi'n gallu dod lan da. Um, so chi eisiau her ychwanegol, pam se chi, yn, um, pam se chi ddim yn gwneud rhyw blat o um, frecwast wedi coginio, a ysgrifennu Selsig yn y Selsig, a oi yn yr oi, a bacwn yn y bacwn ac yn y blaen. Okay? Yr unig un anodd fyna byddwn i'n dychmygu byddai ffa pob. Dwi ddim yn cweit yn siŵr sut bydd hwnna'n gweithio. Ond pob lwc, disgwyl mlaen i weld beth ych chi'n creu. Jyst un cyflym heddi. A dyma ni, yr wy wedi orffen. Um, wedi mynd am lliwiau brown a gwyrdd, a yn amlwg newch chi beth bynnag i chi eisiau. Disgwyl mlaen i weld nhw, newch yn siŵr bod chi'n rhannu nhw gyda fi wedyn, iawn? Pob lwc!